Әйе. Шулаймы? Бүген бүгенге безнең яшьләр юкалына килеп утырмаганнар кергәч, аларга бүген Уларның бүген туган көн ничә яшь икәнен әйтеп тормый. Хөрмәтле тамашачылар, менә һул яктан миннән һул якта Айдар, уң яктан Алмаз. Яңлышмый безме? Дөрес әйттегез. Мин һәдә аерам, димәк. Егеттер кемегез зурырак, кемегез бәләкәсрәк, кемегез агай, кемегез кусты? Без инде кем беренчерәк туган дисәк сорау булса, беренче мин туганмын, ун минуттан соң Алмаз туган. Мин зуррак дип саналам инде беренче тугач инде. Ә Алмазның фикере икенче төрле мин әйтәм. Әйе. Әйе, чынлап та менә ученыйлар әйтмешли, зуррак Дип шутлана шул икенче чыккан сабый, зуррак дип шутлана, чөнки ул беренче теге развиваться итә һәм ул үзенең туганын этеп чыгара. Димәк, сез иркәрәк, ә гаиләдә иркә түгел, шулаймы? Кемегез иркәрәк инде гаиләдә? Әллә иркәрәк Икебез дә иркә. Ә моны бала сактан һезгә сит кешеләрнең игътибары зур булдымы? Ничек ничек той инде? Игътибар бик зур булды. Менә авылда бит инде игезәкләр тугач, безнең өйгә кунаклар йөри башлады. Ике игезәк баланы карарга, сокланып карарга дип кунаклар киләдер. Шул кунаклар кәнфит алып киләдер өебезгә. Аннан соң зуррак үсә башлады. Ә ничек төбендә көтеп тора инегез кунаклар? Әйе, ну без инде өйрәнә башладык шулай. Э, кешенең игътибарын шулай э, теге алырга үсә башлагач инде 3-4 яшькә җиткәч анда безне алмаз белән диванга бастырып җырлата башладылар менә кәнфит дигәндәй җырлату дигәндәй кемегез дим ярата ашарга мәсәлән э, егетәктә бөтә һәлә бер еш буламы яки ничектер аерма аерма бармы ризыкта киемдә китап укуда ял итүдә Аерма бар, әлбәттә аерма бар. Бар яктан да аерма бар. Әмма ләкин ул аерма ул хәтлем теге зур түгел. Айдарга менә башка төрле нәрсә ошый, миңа бөтенләй капма-каршы нәрсә ошарга мөмкин. Ә болай менә үзебезнең эш буенча Сәнгать буенча без бергә барабыз. Бергә барабыз. Әйе. Максатларыбыз бер. Әйе, дөньяга карата караш бер инде. Афарин, моныһы әлбиттә яхшы шулай бит. Һезнең кайһы райондан килүегез турында да белешеп китәйек әле. Без тумышыбыз белән Башкортстанның Илеш районы, Түбән Черкүл авылыннан. Бик ул районда инде күп композиторлар, шагыйрьләр, талантлы кешеләр чыккан. Без инде бик горурланабыз менә шушы Илеш районы белән, үзебезнең тумышыбыз белән. Инде әти-әниләргә дә зур рәхмәт әйтәсебез килә, менә безне шушы дөньяга тудырган өчен, аларга зур рәхмәт. Ә ата-әсәгез сезне аерамы үзләре? Алар инде тавыштан да аера, әгәр дә телефоннан шалтыратсаң да, Арт белән торсаң да, алар сизәләр күңелләре белән, чөнки бала чактан тәрбияләгәч. Әйе. Болай карап утырам, сылтам аерылалар алар. Әйе, чынлап та, хәзер яшь. Миңа, миңа карап бигрәк тә алар охшагандыр, Гөлмир. Ничектер аерылган һымак. Менә сәнгатькә ылыгып китүегез турында әле әйттегез бит инде, Илеш районында сынапта сәнгатькә гашыйк кешеләр күп дидегез. Касандан кулыгызга Инструмент ошо гармун, баян алдыгыз. Бәләкәй чактан без инде менә әйтеп киттем, җырларга яраттык. 3-4 яшьтән теге телевизордан, радиодан тыңлап җырлар өйрәнеп, ничектер без сәнгатькә мәхәббәт уяна башлады. Аннан соң безнең картәтәй бар иде, аның баяны бар иде, яшел баян. Ул безгә, ул уйныйдыр баянда, без дә шуны тыңлап үстек. Аннан соң, шул биш яшь тулгач, теге баянны безгә биреп, әз генә өйрәтә башлады. Безнең инде анда без баяннан каплап, теге баш күренмәйдер иде ул вакытны. Шуннан әз генә теге үрәнә башлагач, әти-әни безне Илеш районы Югары Ярки район үзәгенә музыкаль мәктәбенә бирделәр. Анда инде без авылдан барып, мәктәптән соң барып йөрдек. Ике ел безне әти йөртте машинада, аннан соң Мәктәптән соң үзебез попутка, автобус белән шулай Икәүләп йөри- чыгып китә Әйе, идең йөри инде. башладык инде. Менә шулай ул авыл, авылда. Авылда йөреп шулайрак инде. йөрде. Хөрмәтле тамашачылар, без турай эфирдә эшләбез. Бүген бездә кунакта егетәктәр Айдар һәм Алмаз Юнысовтар. Әгәр дә аларга сорауларыгыз бар икән, шылтыратыгыз. Студиябез телефонын һез экраннарыгызда күрәһегез. Егетләр, менә балачак әйләнеп кайтканда, берегез агай, берегез кусты. Һугыша торгайныгызмы? Ну, без үзебезне э, агай белән кусты дип шутламыйбыз. Без икебез бер тигез, э, э, беребез зуррак, беребез кечерәк дип шутламыйбыз. Э, Әмма ләкин э, Һаваша сугыш торган инде. сугышулар була инде, әйе, әлбәттә. Егет кеше бит инде ул теге э, ничектер Тик тора алмый. чыныгырга тиеш әйе.

Хатын кызның күңелен эшкә бит инде ул э, бөтен нәрсәне аера, ул йөрәге белән э, сизә, э, аера. Но безнең кәләшләргә килгәндә, без сәнгать академиясендә укыганда, общежитиеда бер этажда тордык. Шуннан соң алар безнең Алар күрше күрше генә тордылар, күрше бүлмәдә генә икесе яшәделәр. Димәк, еракка йөремәдегез инде. Еракка юк, сайлап та йөрмәдек. Э, алдык та куйдык якын тирәдә. Алар безне алды микән? Залларны алдык. Сизми дә калдык инде. Шулай э, сәнгатькә әйләнеп кайтайык әле, егетләр. Һез иң беренче укыганһыгыз безнең сәнгать училищеһендә, шулай? Әйе. Һез э, баянсылар. Әйе, профессиональ баянчылар. Профессиональ баянчылар, әлеге көндә улар йырлайдар, шулай ук сәхнәлә баянда уйнавында дәвам итәләр, шулаймы? Ә сәнгать академияһендә килгәндә, унда һез, белүемчә, баян буенча бетмәгәнһегез. Әйе, әйе. Без инде училищедан соң академияга керергә булдык. Ни өчен баянга түгел? Ну, баянда без инде бик күп белем бирделәр безнең училищеда. Академиядә тагын биш ел укырга кирәк булыр. Инде без дуслар белән уйладык та, э, берәр икенчерәк профессия. Без ул э, менә сәнгать училищесын бетергәндә без инде җырга тартыла башладык. Ничектер, ну, вокальныйга керү инде авыррак булды безнең өчен. Шуңа күрә э, күп төрле һөнәр алыр э, факультет ул да булса Хородирижерлык факультеты, анда бөтен нәрсәгә өйрәтәләр. Ул вакытта зур белем бирәләр инде. Ул вакытта үзебез җырларда иҗат итә башлагач, музыкада иҗат итә башлагач, музыка ягыннан төрле яктан да төрле инструментлар, төрле тавышлар, партитуралар язарга кирәк. Партитуралар, әйе, шуларны кызыксыну уянгач инде, Әзрәк үзебезнең һөнәребезне тагын да арттырыр өчен шундый факультет сайладык. Шуны бик шатбыз, ул безгә бик күп нәрсә бирде, бик күп грамота. Бит әле Алмаз, без аранжировкалар белән шөгыльләнә башлаган идек, ул вакытны компьютерлар чыгып, компьютерда программада күп музыкантлар хәзер аранжировкалар эшләй башладылар. Элек бит менә синтезаторда гына эшлиләр иде, хәзер ул вакытны компьютер программаларында, ну, серьезно аранжировкалар белән заниматься итә башладык шул вакыттан ук. Туганыма дигән җыр язгансыгыз ике китә, шулаймы? Кемгә багышлап? Һез Айдаргамы яки Айдар Алмаска багышлаганмы? Туганыма дигән җыр җырлыйбыз. Ул җырны Наил Шәймәрданов иҗат итеп безгә бүләк итте. Без бик шатландык һәм ул җырны бик шатланып җырлыйбыз, безгә бик туры килә дип җытлыйбыз. Һә, ул җырны Наил абый Шәймәрданов язды, без аңа бик рәхмәтлебез. Әй, быел инде килгәндә, э, гел без үзебез язган җырларны гына җырлый идек. Э, быел ничектер шулай Наил абый белән э, ныграк элемтәгә э, э таныш дуслашып киттек. Ул безнең студиягә килеп, э, без бер иҗатта була башлагач инде шундый җыр бүләк итте. Аннан соң без беренче ел композитор җырын, чит композитор җырын җырлый башладык. Без Безгә бик ошады ул җыр. Менә был йырды тамашачылар ничек кабул итер икән, Сәлимә, шулаймы? Айдар һәм Алмаз Юныстыр башкаруында Туганыма дигән йырды, әлбиттә, бөтә тугандарга һәм бөтә якындарга багышлыйбыз. Россия Башкортостан каналында Аваз программаһы белән бергә калыгыз. Кайгы борчылулар килсә.

Белән еллар үткән саен. Рәсәй Башкортостан каналында Аваз тапшыруы Игедәк егеттәр Алмаз һәм Айдар менән әңгәмә корабыз Егеттәр, һездең бүген туган көнегездә иң кадерле кешегез һәм һедбезгә шылтырата Раушания апай э, безнең эфир безнең әңгәмәгә кушылырга әзер Иң яхшы теләктәрде бәлки ул җиткерергә тиештер, шулай бит? Раушания апай, һез тура эфирда тыңлайбыз һезде. Алло, тыңлайбыз. Тыңлайбыз. Туган Айдар улкаем. Саумыһыгыз, тыңлайбыз. Исәнмесез, студия сезгә, барыгызга да рәхмәт, минем улларымны чакырганыгыз өчен. Улыкайларым, сезне туган көнегез белән бүген чын күңелдән әтиең белән котлыйбыз, апаең исеменнән, әтиең, үзең исемемнән. Сезгә исәнлек, бәхет, тазалык, уңышлар, көч!

Инде туган көндә бу иң зур бүләк дип уйлыйбыз. Әти-әни котлагач, алар исән-сау гына булсыннар. Безне шушы дөньяга тудырган өчен аларга бик зур рәхмәтлебез. Егетләр, менә туган көнегездә бер-берегезгә нимә бүләк итәһегез гадәттә? Әле ансы сер. Ә шулай да нимә бүләк итә торгайныгыз? Йә, Айдар, йә, Алмаз, әле бер-берегезгә сер саклайһыгызмыни бит? Ә, моңа кадәр бүләк итә идек. Кирәкле-яраклы машинага э, шундый кирәк яраклы набор. Алай бигрәк яхшы бит. Алмазга нимә кирәк икән? Әй, э, без беләбез, белеп торабыз инде. Тагыла бер һарау егетләр буна бер самаһыгыз буйга ала. Мөгаен дә киемдер дә уртактыр, шулаймы? Кийгән киемдер дә. Һинеке бармы? Бар, миңа биреп тора әле, минеке тазарак, мә кей. Шулаймы? Шулай, шулай менә. Без инде әти-әни бәләкәй чактан безне бер киенергә өйрәттеләр. Ә, Мәктәп вакытларында Бу шундый тавыкта шундый китәме? хәлләр буладыр. Әй, әй. Әгәр дә инде мин беренчерәк китсәм, Алмаз озак, ну, шундый бер вакыт булган иде. Икенче кием киеп киеп килгән мәктәпкә. Аннан соң инде туры килде өйгә кайтып, кире шул киемне киеп килергә. Училище вакытларында ике курс без бер киемдә йөрдек. Аннан соң бер вакытны дуслар, нәрсәгә сез бер киемдә йөрисез? Не интересно дияге дия башлагач, безгә бер көн шундый шок булды. Ике төрле киенә башладык. И шуннан инде, ну, мондый... Һез уйлайһыгыз инде, бер эшкә инергә тиешбез икән, дип, бала саткан башыгызга һәм бер инергәндер. Әти әни шулай безне сеңдерде, шулай бер киенеп йөрергә дип. Ә хәзер сәхнәдә генә... Сәхнәдә дигәндә безнең тамашачыларыбыз да бар, улар да күренештә. Хәерле иртә, һаумыһыгыз, туры эфирда. Кайдан шылтыратаһыгыз? Хәерле иртә. Һаумыһыгыз, тыңлыйбыз. Алмаз, Айдар, туган көнегез белән котлыйбыз. Менә минем дә игезәк апаемнар бар. Алар бер-берсеннән аерылгач, син, Ингер Ильвина, Бер-берсен нык сизә дә. Сез ничек икән? Сизәсез микән бер-берегезне? Рәхмәт, аңлашылды. Әйе, рәхмәт соравыгызга. Сизәбездер инде, чөнки без аерым йөргән юк. Сәхнәдә дә, тормышта да гел бергә булгач, алай бүгенге көндә аерым-аерым йөргән юк. Шуңа күрә, әгәр дә Айдар берәр җиргә еракка китсә, авырыса, нитсә, Мин аны барыбер ничектер сизәм, ә ничектер Айдар сөйләсә, мин дә сөйли башлыйм. Айдарның бармагы авырта инедәк микән дип торырга тиеш. Тагын да бер һорау бар инде. Егетләр бер-берегезгә үсегәһегезме? Үпкәләшкән. Юк, алай иткән юктыр ул. Теге төрле ситуацияләр була тормышта. Теге нәрсә беләндер килешмәү Була инде, ансы була. Э, иҗатта бит инде э, э, менә беребезнең бер төрле караш, минеке икенче төрле караш. Шуның белән ул кызыграк та бергә булуга һәр кемебез иҗатка шундый ике яктан да уй кертү ул ничектер байла, бай, байта ничектер. Әйдәгез әле иҗат дигәндән һезнең җырларыгызды тыңланык. Тальянда уйнавыгызны ла ишетке килә.

Кейемде бүләкте әтиегә тапшыра икән дип карарга да. Андый, андый э, вакытлар булмады безнең. Әти, әни безнең киемне һәр вакыт икебезгә ала иде. Берәмләп кием алганнары булмады. Ә, нәрсә генә булса, уенчык булса да, әгәр дә ул уенчык берәү генә икән, икәү бул- булмаса, аны алмыйлар иде. Ә, Ул уенчыкмы, киемме, ул и- икәү булырга тиеш һәм бер төрле булырга тиеш. Ә шулай да кемегез Әсәйгә якынрак, кемегез атайыгызга якынрак? Әллә алар икесе дә безгә бертигез инде? Якын, әйе. Икесе дә якын, икесе дә э, газизләр. Әйе. Якын икесе дә бер. Һезнең иҗатка килгәндә, һуңгы вот әле нинди концертларыгыз буласак ошо көндәрдә? Кыска кына итеп җавап бе- биреп китсәгез. Иҗатка безнең. килгәндә, э, без әле Башкортстан буенча гастрольләр белән йөрибез. Э, Авылларда, район үзәкләрендә, э, февраль азакларында Чишмәдә булабыз, Языковода, Благовар районында булабыз. Аннан соң инде райондар буйлап йөреп ятагыз. Әйе, әйе. Октябрьский кара- калаһына барасак хагыдмы? барабыз әле. Алла бирса, Алла бирса, әй, март- Туган көнегез белән һез ихлас күңелдән котлайбыз һәм Тәстан компаниясенең шундый тәмле сәен һезгә бүләк итәбез, кабул итеп алыгыз. Рәхмәт зур итеп, рәхмәт. Телләрегез дә шулай ямьле сә- һәм тәм- тәмле сәйләр белән Зур рәхмәт. каршы алырга булһын. Бүгенге иртәне безнең тамашачылар белән, туган көнегездә безнең тамашачылар белән булганыгыз өчен һезгә зур рәхмәт.